ער האט נישט קיין געלט, א ארעמאן, ער קען נישט קומען אין בית מדרש מיטן גרויסן קי, ער קען נישט קומען אין בית המקדש מיטן גרויסן קרבן, ער קומט מיט א פייגל. זאגט די תורה, פליק נישט אויס די פעדערן, פרעגט רשי א מורא'דיגע קשיא, אויפן מזבח לייגט מען א פייגל מיט פעדערן, דו האסט שוין אמאל געשמעקט פעדערן? ש. ס'דא מענטשן וואס פירן זיך אז אז זיי שניידן נישט קיין פאות איז נישט אזוי פשוט ווייל באלד בלייבסטו אן פאות. ווייסט נישט וואס ענקער מנהג איז? וואס די ענק בענק די מנהג? מ'ברענט? מ'שניידט? ס'דא מענטשן וואס דארפסטו וויסן נעם א נאסע שמאטע אנישט איז דאך די גאנצע פאה אין איין מיט רוהען גייט א שרעקליכע גראך האר א שרעקליכע גראך שוימי שמים. א פעדער נעמסט א פעדער צינדסט עס אן, א שרעקליכע גראד, דאס לייגט מען אויפן מזבח, פרעגט רשי, מורדיגע רשי, דער אייבישטער זאגט קוק ווער ברענגט א פייגל, א ארעמאן, לייג מיט אלעס וואס ער האט, איך האב עס ליב זאגט דער אייבישטער, כדי שיהיה המזבח סוביה ומהודר בקרבנו של אני, שטעלט זיך א קשיא, וואס איז די הודר? וואס ווערט א מזבח זאט? א מזבח ווערט זאט פון פעדערן און ס'איז מהודר. דארט מ'זעט א מענטש, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין גוט, גייט מיר נישט, איך פאל אראפ. שוין געמאכט טויזנט קבלות, כ'האב שוין אזוי סאך מאל אנגעפאנגען, מ'האט מיר שוין געזאגט יעדע יום טוב, די פורים מ'גייט עס פועל'ן, די פסח מ'גייט עס, מ'גייט ארויס פון מצרים, די שקלים מ'הייבט זיך אויף די קאפ, די שביעות קבלת התורה, דער ראש השנה, ניין ס'גייט מיר נישט, ס'גייט מיר נישט, ער קוקט זיך אן, איך שטינק, איך שטינק, כ'האב א וויירוס, ווער האט א מענטש'ס פוגם בברית, מוציא זה לבטלה רחמנא ליצלן, ס'איז דאך אזא אזא שרעקעדיגע א שרעק פון א זאך, וואס זאל איך טון, איך פאל נאכאמאל אראפ און איך פאל נאכאמאל אראפ, און ער קומט צום אייבערשטן און זאגט רבונו של עולם העלף מיך, רבונו של עולם וואס זאל איך טון, איך וויל אויך זיין א וואוילע איד, איך וויל אויך זיין א שיינע איד, איך וויל אויך זיין א צדיק. איך ווייס נישט וויאזוי מ'מאכט עס, איך ווייס נישט וויאזוי מ'נעמט עס, איך ברענג דיר די ביסל וואס איך קען, איך ברענג דיר א דאווענען, איך ברענג דיר א תפילין, איך ברענג דיר די ביסל מצוות וואס איך קען, איך קען נישט אלע כוונות, איך קען נישט אלע מעשות, א בחינה פון א פייגל קעגן דעם צדיק וואס ער ברענגט דעם גרויסן קרבן, זאגט דער אייבערשטער, אה! דו שמעקסט נישט גוט, אבער ביי מיר ביסטו חשוב, ביי מיר ביסטו שיין. מען האט נישט קיין השגה ווען א מענטש קומט צום אייבערשטן און ער זאגט, רבונו של עולם, איך וויל אויך זיין א ערליכע איד, איך וויל אויך זיין, איך וויל אויך, איך ווייס נישט וויאזוי מען מאכט עס, איך ווייס נישט וויאזוי מען מאכט עס, איך הייב כסדר אן נאכאמאל און איך הייב כסדר אן נאכאמאל, און איך טו אלעס וואס מען דארף טון און איך פאל נאכאמאל אראפ און איך האב אזעלכע שווערע נסיונות, איך קען זיך נישט מתגבר זיין אויף דעם. דאס איז אזוי חשוב ביים אייבערשטן.